Mae hiliaeth yn uchel iawn ar agenda y dyddiau yma, yn enwedig wrth gwrs yn sgil rhai digwyddiadau erchyll yn ddiweddar yn America, ac o'n i'n meddwl falle chi fydda yn amserol i ni edrych ar rai enghreifftiau o'r ymadrodd Jim Crow sy'n digwydd yn ein canu poblogaidd ni a'n canu gwerin ni. Nawr, um, fe gododd ymgyrchoedd uh, cryf yn erbyn caethwasiaeth um, yng Nghymru a Phrydain uh, o'r tua 1780au ymlaen i, i ddechrau ddileu'r um, fasnach mewn caethion, ac yna e, erbyn y 1830au i ddileu'r um, y sefydliad o, o, o gadw caethion yn hiroedd Pryden, y llefydd fel Jamaica yn enwedig. A, ac yna, wrth gwrs, fe ath yr ymgyrch ymlaen wedyn uh, ymhlith uh, Cymru America uh, i, i ddileu caethwasiaeth yn America ei hunan, llawer iawn o Gymru, ar, ar hyd y cyfnod hir na ymgyrchu yn, yn chwyrn i, i gwrthwynebiad i gaethwasiaeth. Ac um, roedd caneuon yn chwarae rhan bwysig iawn yn, uh, yn uh, hynny, yn, yn dylanwadu ar uh, y farn gyhoeddus, y bethau propaganda o blaid dileu uh, y gaeth fasnach i ddechrau, ac wedyn uh, y sefydliad o, o gaethwasiaeth. Ac ni'n gweld hynny'n glir, er enghraifft, yn y, yn y 1830au, yn yr ymgyrchu i ddyleu uh, caethwasiaeth yn Jamaica. Uh, I ni'n gweld uh, cylchgronau ac yna taflenni faledu uh, yn cael eu defnyddio yn, yn heleth ac yn ddylanwadol iawn uh, yn y cyd-destun yna. I chi meddwl am uh, gerdd, er enghraifft, gan uh, dyn oedd yn galw ei hunan y, y Cymro Bach, uh, sef Benjamin Price, gwneud o gyda'r bedyddwyr, uh, yn, yn uh, sgrennu uh, cerdd can y negro bach, uh, lle mae, uh, mae, mae yn mynd i bersona y dyn di yma ac yn apelio uh, am gymorth uh, bobl uh, o blant uh, uh, Britannia, meddwl e, clywch fy llef ar ddechrau y gan honno, a honno'n mynd wedyn ar dyflenni baledi, ac yn mynd yn ddylanwadol iawn yn y cyfnod na, a hefyd yn yr ymgyrchu yn America nes ymlaen i ddileu caethwasiaeth ar dir mawr America. Uh, enghraifft arall o'r un cyfnod yw um, um, dwy faled mewn gwirionedd gan dyn o'r enw Solomon Neptri. Cymeriad diddorol iawn, uh, mab i, i geithwas uh, wedi enni ym Mryste, ond yn treulio yna fwyau ei amser yn, uh, yn Ngogledd Cymru ac yn Lerpwl. A mae'n priodi uh, Elen, merch uh, o uh, Sir Fôn, uh, neu o leia maen nhw'n priodi yng Nghaergybi. yn 1822. Mae'n bosib iawn, er bod e, mae'n siŵr, yn medru'r Gymraeg ei hunan, mae'n bosib iawn mai hi oedd yr un oedd yn sgrennu'r cerddi yma, uh, cerddi um, oedd yn dadle yn gryf dros ddileu uh, caethwasiaeth yn Jamaica yn arbennig, ac yn llawenhau wedyn fod uh, y ddeddf wedi pasio i ddileu uh, caeth, uh, caethwasiaeth yn Jamaica. Ac mae rhan fwyaf o, um, o gynnyrch y Cymru fel bethau sydd mewn print gyda ni uh, yn, yn frwd iawn dros ddileu caethwasiaeth uh, ac o blaid uh, dynion di. Ond fe fa, mae, mae yna rhai enghreifftiau uh, o uh, ymadroddion, uh, gallwn ni galw nhw'n hiliol, sydd yn dod mewn i'n uh, un, uh, cyneuon ni. Ac mae hynny'n digwydd yn arbennig dan ddylanwad uh, ffenomen poblogaidd iawn a gododd yn America um, o, o tua'r 1840 ymlaen, sef y cwmnïau minstrel fel nhw'n cael ei galw. Uh, bobl yma oedd yn, uh, yn, yn gwisgo uh, y lan yn dio i wynebau, uh, rai yn nhw yn ddynion di, ond uh, llawer yn nhw'n ddynion gwyn yn, yn, yn dio i wynebau. Ac yna yn, um, yn, yn cynnal sioia, sioia ysgam doniol, um, llawer o ganu wrth gwrs, llawer o ddawnsio, actio sketches ac yn y blaen. A fe ddath rhain yn boblogaidd eithriadol yn America ei hunan ac wedyn ym Mhryden ac yng Nghymru hefyd o ran hynny. Ac er bod y, i poblogrwydd nhw ar drai yn yr egeinfed ganrif, mae'r mae ffenomen yn parhau ymhell i mewn i'r egeinfed ganrif Um, bydd uh, rhai o'n chi o'r, or un oed a fi um, yn, yn cofio y, y Black and White Minstrel Show uh, oedd uh, yn rhedeg ar y teledu uh, yn, uh, wel, o, o tua 1900, um, 1958 ymlaen mor bell ymlaen â 1978 ac yn hynod boblogaidd. Dyna enghraifft ar y sgrin i chi fyna o, o, o lyfr y caneuon a gynhyrchwyd uh, gan y Cylchgrawn Woman uh, yn, yn 1962 a chi'n gweld o fyna amrywiaeth fawr. Hynny yw, mae yna rai o'r caneuon yn, yn, yn yr arddull sy'n dynwared ieithwedd uh, uh, um, bobl, bobl ddi, ynddo, rhyw, rhyw, rhyw Saesneg toredig fel bethau, ynddo. Ond uh, mae'n ma amrywiaeth eitha eang, eclectic o gyneuon yn y, yn y, yn y, yn y llyfr canu yna ac yn y perfformiadau ar y teledu. Yn yw, chi'n cael bethau fel uh, We'll Keep a Welcome in the, in the Hillside uh, ymhlith yr, yr arlwy. Ac um, bwriad y cyfan, wrth gwrs, oedd, oedd creu difyrwch um, ar un lefel digon, um, digon um, ysgafn diniwed. A mae, mae, mae, mae sylw diddorol iawn gan uh, Isabel Adonis, sydd yn artis o, o Landudno, a ei mam hi o, o, o Gymru, ond ei thad o Guyana. A mae hi yn, yn sôn amdani hunan uh, yn y 60au uh, fel plentyn yn, yn gwylio y Black and White Windsor Show ar y teledu bob nos Sadwrn. Ond ddim yn ymwybodol ar y pryd o'r elfen hiliol amlwg oedd yna, wrth gwrs, yna. A bobl ddi, fel mae'n dweud, yn cael ei cyfleu fel rhyw bobl hapus iawn, yn cael amser braf, yn, yn, yn pigo cotwm ac yn y blaen. Uh, fel mae'n dweud, caneuon sentimental, meddai hi, oedd yn cuddio gwir gyflwr uh, dynion di America ar y pryd. Nawr, mae'r un sy'n cael ei ystyried yn dad uh, minstreliaeth, neu dad clerwriaeth, uh, the father of minstrelsy. Uh, dyn enw uh, Thomas Dartmouth Rice, oedd e'n ei dadu Rice fel oedd e'n cael ei alw. Uh, ac o'r teithiol oedd e, o uh, yn frodor o Efrog Newydd, ond uh, mae'n debyg iddo fe berfformio uh, can am, am y tro cyntaf tua, mae yna ma amrywiaeth yn y, yn y ffynonellau, ond tua 1828-1830, uh, yn perfformio can o'r enw Jim Crow neu uh, Jump uh, Jim Crow. A, a ddynte wedi wisgo uh, fel rhywun di A fe ddaeth y perfformiad yma, oedd y bwriad yn wreiddiol, oedd jyst fod yn rhyw, rhyw sketch fach yng nghanol i berfformiad ehangach, ond fe ddaeth i berfformiad mewn gan yma'n hynod, hynod boblogaidd yn, yn gyflym iawn. A fe, fe ddaeth y, y reis i Bryden ym 1836 ac fe ddaeth yn boblogaidd iawn yn syth yn, yn Mhrydain hefyd. A be sy'n digwydd wrth gwrs yw mae'n dynwariad D&D, D&D carpiog, D&D her herciog i symudiadau, um, bosib yn anabel ynddo, um, a mae hwnnw'n canu ac yn neidio ac yn dawnsio. A nawr mae'r ma geiriau yn amrywio yn yw, roedd, roedd reis i hunan ac eraill wrth gwrs yn, yn sgrennu um, penillion lawer ac amrywiol ar gyfer y gan yma. Uh, llawer o'n nhw'n gwneud rhyw sylwadau cymdeithasol uh, ar, ar y pryd, ynddo. Ond uh, mae'r ma, ma, hyn sydd yn gyffredin i'r um, i'r gan yma, yn ei holl amrywiaethau uh, o ran y penillion, yw'r uh, gitgan uh, um, wheel about and turn about and do just so every time I wheel about and jump Jim Crow. Nawr, mae'n bosib, eto mae'r ma, ma, ma ffynonellau yn amrywio uh, a'r traddodiadau'n amrywio, ond mae yna ma awgrym fod uh, Rice wedi seilio i berfformiad ar, uh, ar rywun go iawn, felly, ynddo, ar, ar rywun oedd wedi gweld uh, rhyw, rhyw was ffarm efallai, uh, um, neu was yn, yn, yn, yn y stable yn perfformio fel hyn. Um, ond hefyd mae'r ma, ma, ma holl ffenomen yma, y, y, y Jim Crow yma, yn, yn, um, mae'n ffenomen um, sydd yn, yn, yn plethu llawer o elfennau um, digon cymleth yn y dechrau adeg wedi gwir. Uh, hynny yw, uh, mae mae'n mae bosib yn tynnu ar draddodiadau gwerin y bobl ddi hunan, y, y, y syniad yma o'r, or bra, or bran fel, um, fel, fel chwaraewr castiau, fel trickster, Um, mae hefyd o bosib uh, yr, yr, yr atgof o'r, or, or ffordd yr oedd ffermwyr yn, yn socio'n grawn mewn, mewn gwisgi a'r, ar brain wedyn yn, yn, yn bwyta'r grawn ac yn mynd yn chwil ac yn troi ac yn neidio yn ddiymadferth a'r, ar ffermwyr wedyn gallu dala eu lladd nhw. Mae e hefyd, wrth gwrs, yn, yn, yn, yn, yn perthyn mewn un ystyr i'r traddodiad Ewropeaidd hynafol da, o, o, o wisgo, uh, uh, yw, uh, o dio uh, uh, yr wyneb felly, ynddo fe, uh, rhan o, o chwarae doniol um, i chi'n cysylltu â'r um, a'r Morris Dancing er enghraifft yn Lloegr neu a'r Cadi Ha yng, yng Nghymru. Um, mae yna elfen o ddosbarth yna hefyd, uh, uh, yn, yn yw y, y dyn slawd yma, uh, yn, yn, uh, yn, ei, yn ei benillio neu yn ei sylwadau am bobl uh, fwy cyfoethog uh, i'w chi dosbarth yn, yn y gymdeithas. Ac yym mae mae hefyd yn yn rhan o o o 'na symudiad yn y cyfnod yma tua'r 1820au i i greu ryw hunaniaeth Americanaidd yn benodol. Yym ac yy nifer o stereotypes yn cael 'u 'u 'u portreadu ar lwyfanne yn y cyfnod yma. Ac er enghraifft yr oedd y Rice 'ma yn ogystal â â gwisgo fel dyn du, roedd e hefyd yn gwisgo fel Yankee. Felly ma' 'na bob math o elfenne yna'n cyd-blethu i'r um, i'r darlun gwreiddiol yma o Jim Crow. Ond uh, wrth gwrs, uh, roedd e yn hanfodol hiliol ac fe all yn fwy ac yn fwy hiliol gydag amser. Nes wrth gwrs ar ôl y rhyfel Catrin America a, a rhyddhau'r ceithion, um, fe ddas yn y taleithiau deheuol yn enwedig beth oedd yn cael ei alw'r uh, deddfe Jim Crow uh, oedd, yn, oedd yn golygu bod yna gorfodi gwahanu rhwng uh, dynion uh, di a dynion uh, gwyn. A'r, ar deddfe yna uh, yn, yn para wrth gwrs hyd at y 1960au. Uh, hynny yw, yn y cyfnod pan oedd y Black and White Minstrel Show, uh, o'n i'n ei wylio fe, felly ar nos Sadwrn yng Nghynwedd y De yma, um, roedd dal y deddfe yma yn, yn, yn ei grym yn America yn, yn, yn rhannu bobl ddi a bobl gwyn yn yw methu istyn yr un ardaloedd, methu mynd i'r un ysgolion ac yn y blaen ac yn y blaen. Wel, fe ath, fel, fel wedes i, fe ddath y, y, y, y dyn yma, y Rice, Daddy Rice yma, i Bryden yn 1836, ac fe gudiodd y, y, y, y, y, y perfformiad mae Jim Crow yn y dychymyg poblogaeth yn gryf iawn. Mae yna ma ma, ma sôn am Jim Crow Mania yn, yn y cyfnod yna ym Mhryden yn 1830au. Ac mae yna, i ni'n gweld sawl enghraifft o hynny uh, yn y papurau newydd, uh, papurau newydd Cymru uh, o, o ran hynny. Um, er enghraifft, yn y, yn y Cynafon yn Denby Herald yn 1837, mae yna adrodd ar achos llys yn Llundain, um, lle roedd uh, perchenog siop yn, uh, wel, oedd, i, oedd, i, oedd un o weithio yn y siop wedi, wedi hawlio arian ganddo fe. Um, a mae'r uh, mae'r uh, amddiffynnydd ynde, perchennog siop yn dweud, wel oedd, oedd e wedi ennill yr arian yna, medde fe, ond oedd e wedi uh, torri gymaint o, o lestri, uh, fel bod, uh, bod e wedi adeiladu uh, dyled fel bethau oedd yn cyfateb i'r faint oedd ei fod i gael o gyflog.

and every article that was not harder or thicker than his own skull was sure to be smashed to pieces. Ac yna, yn uh, ddifur iawn, mae yna uh, enghraifft yn, um, uh, yn uh, Glymogan uh, Mynweth yn Brecan Gazette uh, yn, yn 1841 o adrodd am Parrot, y frenhinol. Yn yw, roedd uh, Tywysog Albert, gŵr uh, yn frenhines Victoria, wedi prynu Parrot

Manna. Ac roedd y parod yma hefyd, wrth, os oedd e'n gweld rhywun yn, yn yfed glased y win, yn, yn, yn, yn dal i, i uh, well, yn, yn, yn, yn canu allan uh, Her Majesty Queen Victoria's Good Health. Wel, dyna enghreifftiau o adroddiadau rhywbeth yn digwydd yn Lloegr, ond mae gyda ni enghreifftiau o'r un cyfnod o'r uh, ffenomen yma yng Nghymru i hun o'r llythyrau newydd. Er enghraifft, mae rhywun yn sgrenu i papur y Cambrian yn 1838 um, yn, yn, yn cwydo uh, ar rhan bobl Wine Street yn Abertawe, uh, bod uh, y goets fawr yn dod uh, i Abertawe o Fryste ac wrth ddod gyda'r hwyr, uh, mae'r biwgler ar y goets yn, yn canu yn rhagorol, meddwl fe, um, ac yn uh, pa, pawb yn mwynhau uh, i, i gerddoriaeth e. Ond mae'r goets yn gadael yn bimp o gloch yn bore i fynd ôl i Fryster. A mae'r mae biwgler yn amlwg yn perfformio ar adeg yna hefyd, a mae'r mae, mae llythyrwr, mae'n cwyno um, bod uh, uh, yr, uh, y goets, y, y dyn mae'r y goets yn canu pan fydd bobl yn well nhw gysgu, meddai, meddai fe, na gwrando ar Jim Crow. Mae yna enghraifft wedyn o, um, o'r un cyfnod yn fras o bob rhywun yn mynd i uh, ffair yn, uh, yn Aberdâr ac yn talu bobi, sef hanner uh, ceiniog, uh, i'r rhai sydd wrthi yn, yn canu ac yn neidio Jim Crow. Um, ac yna mae yna adroddiad um, 1842 o uh, Lys yng Nghaerdydd, lle mae rhywun sydd yn byw mewn, mewn llety yn, yn, yng Nghaerdydd yn dod adre uh, ac yn mynd lan llofft ac yn dawnsio Jim Crow. Um, Wel, mae'n dweud dan dance Jim Crow to his own music. um, a mor egnïol felly, fel fod yn enfod yn cwmpo ar ben uh, gwraig uh, y llety o dano fe. Felly chi'n cael uh, yr adroddiadau yma uh, am sy'n dangos uh, poblogrwydd Jim Crow ar draws Bryden ac yn cynnwys Cymru yn y cyfnod cynnar yna. Ond um, hyd y gwela i, um, dwi ddim wedi dod ar draws o leia, dwi wedi dod ar draws enghreifftiau o'r ymadrodd Jim Crow yn digwydd yn yn canu gwerin ni, neu o leia ddim yn digwydd uh, mewn caneuon gwerin sy'n cael ei, ei casglu a'i cyfnodi ac yn ymddangos mewn print. Un o'r enghreifftiau cyntaf uh, fi wedi, wedi gweld o'r ymadrodd uh, yw uh, mewn, mewn uh, mewn cerdd neu, neu, neu, neu gan boblogaeth, uh, yw um, yr enghraifft sydd yn y Cymro yn 1913, uh, papur newydd y Cymro felly, yn, e, yn, uh, uh, yn, yn, yn, yn, yn enghraifft gynnar iawn o limerick yn y Gymraeg. Um, roedd caseg ar dir corsygedol, sef y plas corsygedol yn Sir Fodgionydd, yn dweud, roedd casig ar dir corsygedol yn hoff iawn o fwrw i ffedol, ei chyw aeth o'i go wrth jympio Jim Crow. Mae Merlin fel dyn dynoredol. Ac yr oedd enghreifftiau o gyffylau yn cael ei galw yn Jim Crow oherwydd yr elfyn yma o neidio. Ond uh, enghraifft amlwg arall wrth gwrs o'r ymadrodd Jim Crow uh, llawer mwy amlwg na'r, na'r, na'r, na'r limeric yna yw uh, gan Gwenno Penagelli a boblogwyd, uh, boblogeiddiwyd gan uh, Bob Tairfelin um, yng nghanol yr, yr ugeinfed ganrif. Yw, Bob Tairfelin wrth gwrs yn, yn boblogaidd iawn fel perfformiwr llwyfan ond hefyd yn cael uh, mynd ar ddarllediadau uh, radio uh, y BBC ac yn mynd o boblogaidd iawn fel, fel perfformiwr um, baledi a, a chyneuon poblogaeth. Ac mae'r um, mae gan yn y Gwenno Penegelli, wrth gwrs, yn yr ail bennill yn sôn bod ganddo fe het Jim Crow. Nawr, does dim, fel yn y Limerick, does na ddim elfen hiliol amlwg yn y cyfeiriad at Jim Crow fyna. Mae naill yn sôn am neidio, yr un mae'n sôn am wisgo het o fath arbennig, ac roedd yr hetiau Jim Crow yn, yn eto yn, yn, yn, yn hetiau math o het y ddath yn, yn boblogaidd iawn um, o'r uh, 1830au ymlaen, uh, ac mae yna gyfeiriadau cyson at hetiau Jim Crow uh, yn, yn ein llynyddiaeth ni ar hyd uh, y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Um, enghraifft uh, fan hyn yn benodol o uh, y Copper Ladies, uh, neu Ladies Copper, yn mynydd Paris yn, yn, uh, yn uh, Sir Fôn, uh, fydden nhw yn gwisgo hetiau Jim Crow. Hynny yw, fydda nifer ohonyn nhw, yn ôl yr adroddiad sydd ar y sgrin fyna i chi gan Mair Williams o, o Lan Eilian, uh, fydda nhw rhyw 80 o ragedd yn, yn gweithio mewn shed. A beth fydda nhw'n wneud? Fydda nhw'n curo'r copper er mwyn cael darnau llai o'r copper i fynd mewn i'r ffwrneisiau. a, a bydden nhw, meddai, meddai hi, yn, yn gwisgo ffedogau lledr trwm a sgarffiau cotwm patrymnog smotiog am ei penne ac yna het Jim Crow meddal ar ben y cyfan. Ac yn ddiddorol iawn, mae hi'n dweud bod hi yn, yn ôl y tystiolaeth, uh, roedd hi, mae'n agrymu fod y ladis yma yn canu wrth weithio, gan taro i morthwylion ar ddechrau pob bar. Wel, dyna ddau o'r cyfeiriadau um, am, am wel, yr ail un wrth gwrs Gwenno Penegelli yn un, yn un amlwg a phoblogaidd o, o hyd uh, sydd yn cynnwys yr ymadrodd Jim Crow. Mae yna gan werin arall um, sydd yn cynnwys yr ymadrodd um, sef ar y ffordd wrth uh, fynd i Rymni. Uh, Mae'r ymadrodd, mae'n mae, mae, mae gan macaronic, uh, hynny yw, mae yna ma rhyw fath o gitgan, uh, wel, mae yna madrodd fer i weld John, John Jim Crow uh, ar, ar ddiwedd pob llinell, ynddo fe, ac yna ar y diwedd wedyn, yr, yr, yr gitgan mae Victoria, Victoria, fer i weld John Jim Crow. Nawr mae'n uh, mae'r pennill cyntaf yna ar y ffordd wrth fynd i Rymni uh, ar alaw yn, yn dod o gasgliad o ganeuon gwerin anfonwyd i gystadleuaeth yn uh, Steddfod uh, Bae Colwyn yn 1910. Um, a mae'r casglwr yn, yn fyna yn dweud bod y, y gan wedi ei chanu uh, yn, uh, yn y Ffryn Eiron ac yn ywedig yn yr ardal o gwmpas Tal y Sarn. Nawr, mae'r ymadrodd Victoria, Victoria fel, fel i weld yn Jim Crow, um, mae'r mae, mae ymadrodd yna yn digwydd mewn shantis Saesneg a fi'n tybio mae beth sydd wedi digwydd yn hyn yw falle bod rhai o, o, um, o longwyr um, uh, porthladdoedd bychan um, y Bae Ceredigion fyna wedi dod ar uh, sianti Saesneg na, a rhywun wedi llunio um, can Gymraeg ar yr un patrwm, ond yn cadw'r ymedroddion Saesneg um, uh, sydd yn, yn, yn, yn y siant, felly, ynddo, um, Victoria, Victoria, very well done, Jim Crow. Nawr, Mae'r mae ymadrodd Victoria yna yn ddiddorol oherwydd mae e'n bosib, um, does dim sicrwydd, ond mae'n bosib bod e'n cyfeirio nid at y frenhines Victoria, ond at un o arweinwyr uh, brodorion America, uh, yn, un o arweinwyr um, brodorion America oedd yn, yn, yn, yn ne orllewin y wlad, yn ardal Texas a Mexico fyna. Um, A roedd e wedi codi mewn gwrthryfel yn erbyn um, uh, yr un o daleithiau, uh, Victorio, ynde, oedd ei enw fe, a fe laddwyd e yn, um, yn 1880 uh, wrth ymladd yn erbyn un o gatrodau uh, uh, uh, uh, Llioedd America, uh, un o'r catrodau, oedd gyda nhw rai catrodau o ddynion di. Uh, ac mae'n debyg mae cael ei ladd mewn uh, gan un o'r catrodau yma oedd hanes Victor, Victorio. Ond mae'n bosib iawn felly bod yr ymadron a'r gitga yna yn canmol y dynion di, y milwyr di yn America, neu ronig iawn wrth gwrs, y milwyr di yma yn America, yn ymladd yn erbyn brodorion America. A mae Victorio, Victorio, a very well a done, Jim Crow am ladd Victoria os yna. Ac felly mae'r, dyma yr enghraifft falle fwyaf hiliol sydd gyda ni yn y Gymraeg yn yn, yn, yn canu gwerin ni. Um, ni'n mynd gwybod wrth gwrs pa mor hen yw e, uh, yw'r yw, yw, um, yw, yw fersiwn Cymraeg yma. Uh, Mae'r mae, mae um, sianti Saesneg o bosib yn mynd nôl um, rhai degawdau cyn i'r gan yma cael ei, ei, ei chasglu. Ond rhwng y cyfeiriad at, os taw cyfeiriad at Victoria, un o'r brodorion America sy'n yna, ac at Jim Crow, at dynion di America, ac yna, wrth gwrs, ar ddiwedd uh, y pennill gyntaf yna, mae yna sôn am wadwn a o badi, sef uh, gwyddelod. Felly, rhwng y cyfan, uh, gallwch chi ddim cael um, pennill sydd yn llawer iawn fwy hiliol na'r pennill na mewn gwirionedd. Ond, wrth gwrs, y cyfeiriad enwoca, mae'n siŵr, at uh, Jim Crow yw'r hyn sydd yn yr hwyangerdd enwog dacw mam yn dwad. Nawr, fe gasglwyd uh, nifer o enghreifftiau, fe gyhoeddwyd uh, ar alaw ar, ar geiriau sy'n fwyaf cyfarwydd i ni o'r, uh, o'r chwiangerdd yma. Uh, mae'n ymddangos yn Cilchrawn Cymdeithas Hanes, uh, Cymdeithas y Lawan Gwerin Cymru uh, yn 1930. Ac yn ddiddorol iawn, mae'r um, hwiangedd yna, wrth gwrs, a thyn poblogaidd iawn trwy Gymru gyfan, wedyn yn benna yn adnabyddus yn Gogledd Cymru, uh, ac yn enwedig yn Sir Ferionydd a Sir Gynarfon. Ac wrth gwrs, i chi gyd yn gyfarwydd ar pennill na dacw mam yn dŵad ar ben y ganddo wen, rhywbeth yn ei ffedog a physer ar ei phen, y fuwch yn y beudy yn brefu ar y llo, a'r llo ar ochr arall yn chwarae Jim Cro. Ac wedyn elfen macaronic eto, uh, rhywfaint o Saesneg dod mewn, wedyn Jim Cro, Crystin, 1, 2, 4, a'r mochyn fach yn eistedd mor ddel ar y stôl. A dyna, wrth gwrs, y, y ffurf arferol uh, erbyn heddi ar yr, um, ar yr hwyangyr yna. Nawr, wi wedi methu dod o hyd i enghreifftiau uh, mewn print o'r, uh, or hwyangyr yna cyn tua, um, wel, cyn y, y 1890au. A ni wedi amlwg yn bodoli cyn hynny, oherwydd mae bobl sy'n cyhoeddi yn y, yn y uh, cyhoeddi ffurfi ar, y, ar yr hwyangyr yna yn y 1890 yn sôn bod, bod ein hen um, yn, yn hen uh, gan, felly, o'i plentyndod. Felly mae'n amlwg bod yn mynd nôl uh, cyn, uh, cyn y 1890au, ond dyma'r enghreifftiau, rhai o'r enghreifftiau cynhara wedi llwyddo i ddod ar eu traws nhw. Um, Yr enghraifft gynharaf un yw yn Cymru'r Plant yn, uh, ym Mawrth uh, 1893, a lle beth sydd wedi digwydd yna yw mynd y gyfuno ar um, pe peder llinell o dacw mam yn dŵad gyda uh, pennill arall sydd yn gyfarwydd iawn wrth gwrs uh, hwy angerdd arall uh, gyfarwydd. Mi af i'r ysgol fori yn llyfr yn fy llaw, heibio'r castell newydd a'r cloc yn taro naw, dacw mam yn dyfod ar ben y gamfa wen, a rhywbeth yn ei ffarclod a physer ar ei phen. Um, rhywun fyna yn dweud fod, en, fod yr, yr pennill na yn perthyn i'w plentyndod nhw'n llun. A fe gewch chi enghreifftiau eraill tua'r un cyfnod o'r ped, peder llinell nad acw mam yn dyfod ar ben y gamfa wen. uh, rhywbeth yn ei, yn ei farclod, yn ei farclod, a ffisel ar ei ffen. Fe, fe gewch chi'r uh, pennych bach yna, pedair llinell, hefyd gan eraill yn yr un cyfnod. Um, erbyn rhagfyr 1995 yn cyfri'r plant, mae yna fersiwn uh, llawnach debycach i'r un i ni yn, yn uh, fwy cyfarwydd ag, ag e. Dacw mam yn dŵad ar ben y, y gariad wen, uh, rhywbeth yn ei ffedog a physer ar ei phen, y fuwch yn y beudy yn brefu am y llo, y llo yr ochr arall yn gweiddi, nid yn chwarae ond yn gweiddi, Jim Crow. Jim Crow Christian, one true four, mochyn bach yn eistedd yn ddel ar y stolet. Dyna'r enghraifft gyntaf y gwn i amdano fe o'r o'r cyfeiriad at Jim Crow yn Dacw Mam yn dŵad Ac yn ddiddorol iawn, uh, mae Owen Edwards yn ei gasgliad o Hwian Gerddi 1911 yn, yn goeddi fersiwn hollol wahanol eto. Dacw mam yn dŵad wrth y garreg wen, menyn yn ei ffedog a blawd ar ei phen. Mae'r fuwch yn y beidi yn brefu am y llo, a'r llo yr ochr arell yn chwarae banjo, uh, nid yn, yn chwarae Jim Crow, sylwch. Nawr, wrth gwrs, mae'r mae, mae, mae amrywiadau ni'n cael yn y fersiynau cynnar yna ar yr hwianger. Dyna'n rhywbeth hollol gyffredin yn y traddodiad llafar. Uh, ond beth sy'n ddiddorol yw dim, dim ond un o'r uh, tri fersiwn yna sydd yn cynnwys cyfeiriad at Jim Crow o gwbl. Nawr wrth gwrs mae yna trafod wedi bod yn ddiweddar a ddyle fod uh, yr ymadrodd Jim Crow yn cael ei symud o'r uh, hwyangerdd. Ac mae yna ddarleuon cryf yn, yn, yn wir dros hynny, yn ewedig o gofio uh, bod y fersiynau cynnar yma um, ddim yn cynnwys cyfeiriad at Jim Crow mewn, mewn sawl enghraifft ohonyn nhw. Um, mae Robin Gwynda mewn erthigl yn ddiweddar yn Llafar Gwlad um, wedi awgrymu'r posibilrwydd uh, o, o, o newid um, i chwarae ail gydio, os diciwch chi, yn fersiwn uh, Owen Edwards 1911 uh, yr, yr llôl ochr ar chwarae banjo. Ac yna bod modd, uh, meddwl Robin, mae, mae modd wedyn yn lle Jim Cook Rustin, ail adrodd banjo, hynny yw banjo, banjo, uh, one, one, two and four. A mae yna ddadleuon cryf iawn wrth gwrs, roeddwn i'n dadle beth bynnag dros wneud hynny erbyn hyn, a symud Jim Crow yn llwyr o'n traddodiad gwerin ni.